Киһи-аймах биирдиилээн биис уустарыгар арахса илигинэ, билиҥҥи сахалар төрүттэрэ айыы аймахтара Орто Ааньа дойдуга олорбуттар. Бу күн күөлэ эйиир, ор-мас тарылыйбы, дьикти үчүгэй дойду тэбиэйин. Үөһээ таҥаралар уол оҕону төрөтөллөр. Уол оҕо дохсун дуолан буолан биэрбит. Ол иһин таҥаралар кинини Тимир Хайа үрдүгэр аҕыс кырыылаах саас остуолбаҕа кэлгийэн кэбиһэллэр. Ол уолбут дьон-сэргэ дьолун иһин охсуһар, дьулуруйар Ньургун Баатыр эбит. Ол таҥаралар кинини орто дойдуга алдьархай таҕыстаҕына, онтон быыһыы харыстыы эрэ аттанар түгэнигэр кини бу кэлгиэттэн босхолонуохтаах дииллэр. Саха маархай сайда турдун диэн үөһээ таҥаралар орто дойдуга Дьоннору саха саарын тойонуу, сабыйа баай хотунуу түһэрэллэр. Кинилэр диэтэх дьон баҕа-таҕа биллибэт баайданан байан-тайан олорбуттара үһү. Сабыйа баай хотун уоллаах кыыс оҕолонор уолга күн дьирибинэ, кыыска Туйаарыма Куо диэн ааттары биэртэриир. Күн дьирибинэ курдук күүстээх буолуо. Олоҥхо буолан баран, омуна суох буолуо доо, аҕыйах хонон баран айан төрөппүт оҕолоро улааталлар, уоллара күн дьирибинэ, улахан тиитии төргүү мутугунан төбөтө көстөр буол оҕо туйгуна, бухатыыр араттааҕа буолар. Кыыстара Туйаарыма Куо чаҕыл күлүн курдук чараах-чараахтык чыпчылыйбыт, миигэс-миигэстик мичээрдээбит, өгүлүк-төгүлүк көрбүт, долгун курдук субуруйбут тоҕус кыла суохтаах Туналыйар ньуурдаах Туйаарыба-куо диэн төрүөхтэн кэрэ кыыс буола улаатар. Уу! Мин Туйаарыма-куо курдук уһун баттахтаах буолуом. Уу! Күммүт дьылбыт ырааппыт, оҕолор. Дьонахпытын ыы барыаххайын. Бардыбы, бардыбы.

кимнээх буоламмын көмүскэн киһи оҥоруо баарый аанай туонай обомобиль эдьин даа биэбэйиэм эдьин даа көмүһүөм күн күн уустара көмүскүөхтэрэ диэммин айыы аймахтара аһыйыахтара диэммин оҕом барахсаны орто дойдутугар эргиллиэ диэммин эрэх турах турабын

Кыталык маан кыргыттар, туруйа дохсун уолаттар, ити сирэҕэ эһэ икки харахтаах барбат сиригэр илдьэн кэбиһэн. Омук үтүөти иһэрэ буолуо. Олбохто ууруҥ, тэһииннэ тутуҥ.

Сол киһитэ торуппун эттэххэ, эһиги кыыскытын Туйаарма Куону хотун ойох кэпсэтэ келлим. Биэрэр биэрбэт тылгытын биллэрэ охтун эрэ. Ээ, сыгар, эньэҕэ биэрбэккэбит, кимиэхэ биэриэхпитий? Сайаҕас тыллаах үтүө мааны оҕобуккин. Дьэ, сыгариэм, Туйаарыба Куоҕобут бу турар. Сүрэҕиҥ сөбүлүүрэ биллиҥ.

Адьарай аймаҕын айаҕыттан абырыы кэлбит айыы оҕотун анта ханьыам дуо? Киһи гынаарай диэммин үөрэ-көтө турдаҕым. Көр, уруй кыл! Көр, нарынгас кыл! Көр, уруй кыл! Көр, нарынгас кыл!

Ардьаалы Ардытай Үрүмэччи маҕан аттаах Үрүҥ Уолан обургу Күтүрэстээх Үтүө дьахтар үөскээбитин Былдьаһа сылдьыбыт буруйга Көрөр хараххын Көрбө доҕоруом! Эрэй-буруй элбии илигинэ, эйилэһэн кэпсэтиэх. Эн даҕаны ытык ыал ыччата буоллаҕын. Кыскыйдаан коо диэн адьырай аймаҕар аатырбыт балыстаах туруктааҕын. Ойоҕум оннугар ол балтыгын миэхэ ойох биэр. Онон тупсуох. Өйдөөххүү барахсан өлөгөһүм биэриэҥ дуо? Мин да балтым үтүөкээн дьахтар сириэн суоҕа абыраныаҥ кыыгына соҕол кыптык сарын кыыс кыскыйдаан коо

Дьэ эбэ, күтүөт оҕо, эппит тылгын турбатаххына, күнгүттэн матыаҕын. Урууга тараага аһыыраспытын булатала бултуу бардым. Аан ийэ дайдыбар Айаннаан тиийэр күммэр, уон дэгиэ хара тыҥырахтаах улуу күтүрү ойох ылбыт диэн Айыыхаан аймахтара тыгыры көрөллөрө буолуо. Атын-о! Аан оҕолор! Аатаа! Имаханасир! Маранаҕа дилырахта диэннэр, тулгаһас

Кыайбат тылбар, кыһайдын даҕаны. Өлбөт мэҥэ уута, өрүһүйээн йоҕалар! Уот уһутаакы обургу, уоран талаан киллэрбит, туналҕамнаах ньуурдаах, куйаарма куодоҕорбун, өлүө яҕаттан,

Иитэн үөскэппит аҕалаах ийэм, Айталыку адьыйым, тойон убайым Ньургун Боотур, Туналханнаах Ньуурдаах Туйаарыма Куодаҕорум, утан дьылларга бырастыыларын

Сүрэҕин хамсатаар, сүһүөҕүн хамсатаар. Уруй, айхал буоллун, уруй, туску буоллун. Айыы хаан аймаҕын көмүскэ сүрэхтээх күүстээх оҕотугар сүгүрүйтэҕин буоллун. Иэйиэхситин эҥээрдэстин, алдьархайын аччаатын. Уонна уһутаага обургу кэллэҕинэ,

Кыыс-кыскыйдаан куону ойох ылыах буолан баран, өлөрбүтүн көрөн бараммын, үрүҥ тыынан иһиллээн эрдэхпинэ, Ньургун Боотур обургу кэлэн, орлуур отут хонук устата охсу оонньоон бараммыт, хааннаах андаҕар биэрэн бараммыт, утуйдахпыт эбээт! Аллараа дойду ааттааҕы буолан баран, акаары гынан алдьаныах эрэйдээххин. Ити оҕонньорбун маатыры сынньаттын. Манна килэнэйигин тула тоҥостуом, куһаҕаммын хомуттарыамньыан, сирэйбин-харахпын саатарта. Кырдьык, Сирдээн эрэ тимирбэтим. кырдьык, кырдьык, кырбаттыырым оҕото. Көмүскэһэр эбитэ. Ээ, эрбин көмүскэспэккэ кими көмүскүөмүй? Кэтэһэртэн көхсүм кыараата, көһүтэртэн кэтэҕим көһүйдэ. Аартатай! Алаата оҕолоор!

Уотта тойоҕоло! Утуйбутун эрдэ ду! Итирбитин эрдэ ду! Комсуолбун тордообут! Тойон убай! Уруй буоллум!

Дьэдьи курдук Дьоро хараттаах Дьулуйа Ньургун Боотур үрдүк сурахтаммыт үтүө ааттаммыт тоҕус кута суохтаах туналханнаах ньуурдаах Туйаарыма Бону үрүмэччи маҕанаттаах үрүн уолан бухатыыр дьонугар-сэргэтигэр төнүннэрбит үөрүү-көтүү үксээбит уруй-айхал этиллибит алгыс ырыата ылламмыт

Үтүө күнүнэн күндү дьүүллүүр сүбэ биһиги бүгүн Ладан Айылыскай сүүс отут саһагарананнаах тураганнах ньурдах Туйаарыма Ко диэн олоҥхону эһиэхэ быһатардан көрдөрдүбүт. Туйаарыма Ко оруолу оонньоото Кира